F'dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix, ma jħarisx kliemi, u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni. Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f'ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Jiena inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad, u anqas titbeżża'. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier hu akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ, temmnu. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. X'jagħmilna tassew umani u fl-istess waqt nixbħu lil Alla? Ċertament l-imħabba hija l-imħabba li tgħaqqadna f'rabta fraterna mal-oħrajn. Sa mill-bidu tal-ħolqien, Alla qal, Mhux sew li l-bniedem jibqa' waħdu. Dan insibuh f'Ġenesi kapitlu 2 vers 18. Aħna ġejna maħluqa fl-imħabba u għall-imħabba, biex inkunu komunità ta' persuni li jinħabbu, l-istess bħalma l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu huma magħquda fl-imħabba. Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu dwar l-għaqda inseparabbli ta' mħabba bejnu u bejn il-Missier u dwar l-imħabba tagħhom lejn l-umanità. F'Ġesù naraw il-milja tal-imħabba ta' Alla u kif din l-istess imħabba hi diretta lejna biex tagħnina bil-ġid tagħha. Ġesù jsejjaħ lid-dixxipli tiegħu biex jimxu fit-triq tal-imħabba permezz tal-ubbidjenza għar-rieda tal-Missier. L-imħabba vera hi aktar minn sempliċi sentiment jew intenzjoni tajba. Dawn għandhom mnejn ma jkunux mezzi biex wieħed jagħti l-vera prova ta' mħabbtu lejn Alla u lejn l-oħrajn. Imħabba vera lejn Alla hi espressa fl-ubbidjenza, u l-ubbidjenza hi espressa fl-imħabba. Ġesù wiegħed li jagħti lid-dixxipli tiegħu l-aqwa fost id-doni, l-Ispirtu s-Santu, bħala l-kunsillier u l-ajjutant tagħhom. Kif jenna l-Ispirtu Santu? Kunsillier i terminu legali għal wieħed li jiddefendi lil xi ħadd kontra avversità u jiggwida lil dik il-persuna waqt it-tiġrib. L-Ispirtu s-Santu hu l-avukat u l-għajnuna tagħna, li jġibilna s-sigurtà waqt l-isfidi u l-avversitajiet li għandna naffaċċjaw f'din il-ħajja. L-Ispirtu s-Santu huwa wkoll dak li jagħtina l-ħajja, il-ħajja ta' Alla. Hu dak li jiggwidana fit-triq tal-verità. Qatt ma nistgħu nieqfu nitgħallmu, għaliex l-Ispirtu jiggwidana aktar u aktar lejn l-għerf tal-imħabba t'Alla u tal-verità. Ġesù wiegħed ukoll lil min jimxi warajh id-don tal-paċi. Il-paċi hi aktar minn nuqqas ta' konflitt u inkwiet. Il-paċi tinkludi kulma jagħmel l-ogħla ġid tagħna. Ġesù joffrilna il-paċi li tirbaħ fuq il-biżgħat u l-ansjetajiet tagħna. Xejn ma jista' jifridna mill-paċi u l-ferħ ta' Ġesù Kristu. L-ebda niket jew dwejjaq L-ebda periklu, l-ebda sofferenza ma jistgħu inaqqsu inna. Il-fiduċja f'Alla, il-fidi fil-wegħdiet tiegħu u l-ubbidjenza għall-kelma tiegħu iwassluna lejn il-paċi u s-sigurtà fil-preżenza t'Alla. Għalhekk in-nisrani m'għandux għalfejn jibża' jew jitfixkel b'xi ħaġa. X'jista' jifridna mill-imħabba ta' Alla għalina fi Kristu Ġesù? U inti? Tgħix fl-imħabba ta' Kristu? Mulej, għamel li jiena ngħix dejjem fil-paċi tiegħek. Għamel li l-ebda ċirkustanza inkwiet jew biżgħat ma jfixkluni milli ngħix il-milja tal-paċi li ġej tiġġibilna u li hi aktar milli nistgħu nifhmu. Għażiża Marija, Omm u Sultana tal-Paċi, urini li Alla biss hu l-paċi tiegħi u xejn aktar ma jista' jimlili qalbi u jissodisfani ħlief din il-paċi. Għallimni ngħammar f'din il-paċi, Billi nemmen fil-Kelma ta' Alla u nwettaq ir-rieda tiegħu. Kif inti, b'umiltà u bi mħabba u b'qalb miftuħa, ilqajt, għożżejt il-Kelma ta' Alla u bnejt ħajtek fuqha. Amen.